na kamoro amora ma intiere arwaki e kinde machalo koda maendi e got ramogi kaendi wan kod okinja makambo achopo kaendi gokinyi mondo no akolane weche moko ma bende ikolo matut mondo ong'e tiendgi kaluwore kod kaka piny dhi ka ji ng'iyo ngima masani kipimo kod ngima machon kochande kikele ngima masani tiyudo ka tinde wachni rwenyo yawo mang'eny ahinya ei keny kata ei dak kuonde ma ji odake ok ang'eyo nokinja ei dak kaendi wach mane ma kawuono in go mondo wang'e ane kuonde makelo hinyruok ahinya o wodi komenya ing'e ni juogi ni go tamogi kama dongo to naseyie ting'o sikigi koro iora ni wuoth wuok otieno ma kawuono iwuoth i piny ramogi ajwang' idwok ripot ero koro nitiere gimoro matimre e piny ramogi ajwang' awinji ma, ma miluongo ni deruok ni deruok oyo ng'eny sani miyudo ka ng'ato dere boduogo wang'o nyaka nyithindo koro juogi ne nono ga ang'o makelo gini awinji to wayudo ni sani oganda ramogi ajwang' makendo nitie kodhi moro mosiek i, i nyi luo sani ero miluongo ni nyapap koro nyapap ni poge gi nyakende tam oganda masani koro igeno- nyapap kod nyar dak gi nyadak koro igede nya- ng'ato weno yudo nyadak kar okawo nyapap ng'ato be wer ni nikech nyi, nyi papgi Eh. mondo ifwenye e dier ji otamo oganda mathoth koro iyudo ka nitie gik mabende inyalo fwenyego Eh, nitie mane ma juogi dwa golo ma Ero. koro ifwenyego Ero. Eh, nikech juogi dwa ni ji oduogi kend mar jwayo ero Eh, ing'e ni jayo ber inyisi koni ing'e maber kit nyani mubro beto nikech iyudo ka nyako ong'eyo ng'ama odhi ire wuoyi bedo ong'eyo ng'ama koro dhi tedoni Eh, koro igadi waler nyakwar Ramogi nyapap awinji Eh, gin nyaka ler ni gi mondi koro eka wabro lwar kodgi e chike koro nyapap ni ki oket gi mwanda ero ma ok inyal wacho ni diendi oh mwanda kidiend ng'ato Ah, mwandi ng'e ni kirwaki kweth mar oh, mag mag diek ero to onyalo chandi gi guok onyalo chandi gi guok ero Eh, koro en nyapap no ket eh, inyalo duogi nene kaka mwanda ma en ok inyalo wacho neni diendi koro ing'eni kikawo nyapap bidhigo idago kati senta Ero. tiwega neni diendi Eh. mano en Kare ne diendi ji.
nga- en diendi ji En inyalo kwanye sasa ate duoke. Eh, kendo ojuogi karange Ero. oketga wendo Ero. Eh. Awendo.
mabe kinyalo wacho ni magwendi Eh. eh, eh, dier gwen Eh. en ng'ato ng'ato nyalo wacho ni mano mare Ero. koro Nyikwa Ramogi nyaka ng'e ni rwakruok ne chacho ji. Mm. To kibeti ne, odwa duong' matin. Ero. Kibeti ne, ng'en mane okape. Bicha obup matin.
Okape.
Oting'o vyombo mang'eny. Ot- Gin, mano duong', gin oting'o gik ma, vy- vyombo mathoth. Ero. To nyar kend, to kendo iyudo ni oket gi gir ng'ato. Ero. Kinene to ineno ka ochal gi ng'ama ong'eyo kumoaye. kod kama dhiye kuma dhiye Ero. koro ageno ni kanyo nyakwara mogo ng'eyo nyar dak kod nyar pap gi nyar pap koro kaka ing'eyo nyar pap Ero. gi nyar kend koro adwa nyakwara mogi ma pok okendo nikech wach ma aderuok Ero. odere nikech yiero kia koro wadwa lero nyikwara mogi Eh. kaka ing'eyo nyar pap gi nyar kend ma ing'e ni chando nyakwara mogo ajwang' Mm. koro nyar pap kirwaki hotel ero kiluongo chiemo ei hotel Aha. to ineno ka sa duto orango mana mesa moketie mabup maloyo Me- mesini iluonge kuon nen jadala sama onyalo luongo kuon go bambo aya koro nyar kend to mor gi gima ochamo Eh, gima Kend- okelneno. kendo en gi kwe e to nyapap kata ka in go kanyo ochamo chips ne gi soda ineno ga kogawo mesa moro oting'o ga wiye osego oda pod openyo to ang'o manitie to gik manitie to neno gik mantie to neno koro mano inyalo fwenye i mesani inyalo fwenye ah, mara ariyo ma bende inyalo fwenyo go ni nyani nya pap nyar pap ohero yuma mar wuondre nokia bet kendo kowuotho to wuondre ni oywayo skade e, jikwara mogi nyaka nene Ka Kane gima- skade ne oneno kokoromo yani ka gima ok ong'eyo ni noti- nochiek E, koneno ka kowuotho to iywaye kaka idwa dwoke piny idwa mondo ochopi ogwalo kata ogwalo ni bok ochopi Bok ochopi. gidhawogo skat dhawogo ogwalo e to koro i- iwuoro ni to samoro waki ma e chieng'e mokwongo mano koro nyakwara mogi nyalo ng'eyo er Ah, nyar kend to rwakre maber nyikwa ramogi nyaka winj ka awinji nyar kend kimiyo namba to ok gochni emani nyakend odwa ni in ma nyaka idog imanya nyaka idog imam yani odhialore E odhialore. donge in mane idich koda duog imanya kisemiye namba ugo mbaka bimiye nambi iwe nobro manyi to kumanyi ibro rito ndi Eh, to nyar idogi penjo to, "Ai, kara nyako chande pimo wiya to kidok igoche ni to kopik maber bugo mbaka eh, to nyar pap kimiyo namba ero ilali wang'e ochako gocho kendo eh. eh, odiyo duonde watimo nang'o en to nadi eh? ayie ni kaka weyi kacha to ayudo ripot mokane minwa tuwe chal nadi
akia ni nyalo sambasa na gimoro ka agochnego awinjo ane ka ngimane dhi Eh, en ing'e ni en ng'iyo Eh? sechego en osambaza sechego ni- chal u- chal joma osedak higa mano mano nyapap nyaka itang'ne Eh, aya nyar pap ng'enyego sim to oko ochwe ma kukwacho e simbe kogoyo to nyaka iwinj wach mo nyaka bedie Ero. to nyar kendi to ng'eny oro message mag hera Ero. Eh, ni- nikwara mogi nyaka ng'egi Ero. Eh, aye to kuonde ma ji nitie Ero. nyar pap nena boro aboro Ang'wen auchiel.
kuchung' kode to ji ji- kuma ji kale Ero. joma kalo gineno korango te pache yani uchung' kode kato pache onge kuomi Eh, pache nitie kuom kuom joma joma ka- kalo eh, kuom joma kalo Eh.
to joma kalo gi Ero. moko be mosi Eh. to momosi Eh. to kipenje ni "Ei, to mano ng'a Eh. kasinde mano kasinde Ora winjo welo. ka juogo wache thum mano rawelo Eh, an ing'eni wenda ang'eya ang'era Ah, ing'eni onyiso nani ing'eni mamwa ne jawat Eh, Eh, an mamwa awelo onyalo dumni mano ne kothwa Eh, onyalo dumni ning'eni wuora ne en ga gotel maduong' Eh. Eh, mamago ne jo kastambe kara onge kara onge nyar pap ok ti gi nyinge madieri facebook en en gi nyinge moko mopogore opogore to kuom osiepene e facebook Eh. 99 gin joma chuo ero tiwol mare eh weche gi mondiko kanyo gin na weche chode lilo to nyar kend Aha. to tiyo gi nyinge madier ochieng onyango e ting'e ni nyikwara mogi nyange nikech facebook abe giyute get ruda nyanjong
enge ni kiyudo kiyudo ma- miluongo ni bir gitago eh, mano konya luo wuon wuon mokawo nying eh. e to moko ing'e ni ing'e ni moko inyalo ga nwang' koluongre kanyo ne en- en ginene bet ina nyango miya tami Eh, be- eh, mieta mi mane nyinge Eh, oluor oluok
ae to kawo picha mar ogwang' Eh, oketo kanyo oketo picha mar dhiang' Eh, koro nyakwar amoga jwang' nyaka ng'e ero nyar kende to tiyo gi nyinge madier Mm, gi Kendo- piche. gi piche kendo osiepene e facebook ero gin wedene gi nyiri mane osomogo to weche mag wacho kanyo Eh. gin a weche mege puonj lilo koro ing'eni kapok imuomri ne yuti e facebook ero non tinon kuong irang nyinge Ng'i wall. tiyudo ka nyinge Kuong idhi kuong isok i wall. eh, bi soke nyaka pichene bi nene kaka ber tisome wechenego nyaka noyaw facebook Eh. neno aye tibiro ng'eyi Eh. aya namba abiriyo ka be wayudo ka ni nyar pap ka simbe oywak togolo rango piyo mm. kayo nego odeyo simu tochako odwoki kibeti ideye kanyo piyo piyo tichako idwoke kibeti simbe ne odak oyie ni simbe ne go bende eh? odak oyie ni mul simbe no be chal kode e itieko kode tiling'e e bag otieko sim sim chal kode e otieko wuoyo to ling'e e bag moko bende neno kodiyo eh? todhawo kata ni jomoko be chandoga ji wach kendo gimiwach iyudo ka ywak mar si- ma- mar simbe Mm. opogore kod ywak mag simbe moko gi Eh, aya nyar kend to simbe koywak to mako Kendo- Nimbe kona. kendo i- kendo in be winjo simbe noywak oh kendo kikwaye sim ni simbi ni kila ne ober Eh? to miya miya to nyapap Ero. dakimul kila pahali e sim Eh, password Eh, kanyo oting'o gike ma password kata ngama go sim Yeah, ip- okwongo keto password ka ma- sim migo- mo- migo signature bugwenyi agwenya nto ah, kora kinyalo pick sim no koro ikinyalo gi aya walwar kode nyakwara mogi imara boro Mm. nyar pap Ero. kiwuoyo kode e weche mege kisera eh torango wang'i tir odwa ng'e tiriambo koso wacha dier E, ke- ochomo wang'i tir kabisa ma kingoro Yawo mangoro to wuok na gi ng'wech. Iyudo ka koro kiwuoyo kode to ng'ama dichuo marango piny. Kodiro wach achiel dikia to koro mane midhi luogo midhi Ah. luogo wach itoke. Owacho ni wek luoro wach ok iwach awacha Chomna gimidwa wach chomna moriere. wach Ang'ama moriere duong'. Eh, ang'ama duong' Eh, wek luoro wach Ero. Eh, wachna gima chandi Ero. Eh, wan ok waketh sa Eh, ichungo nang'o Agama du. Weluoro na kanga luoro. Eh, Kaluoro eh, luor, to- kalielo luor, rawo rawo luor liel. eh, to kipenje kama idhi chako to an nitie kama omidwa dhiye to chachi kenya pap to wacho ni "Ah, kanyo to ateri atera Ero. Eh, en unyalo teri Eh. to nyar kend to luor tiwuoyo kode to ogoro piny kata opono boke mano koro nyar kech to ng'eny ahinya iwach Odondo ma- koke.
Eh, to weche miwacho Eh? ong'eny ahinya iwach mar adaga adaga ong'eny ahinya Kata kabisa kamano chunyi mano oseyie. mano nyadak Ok nyalre. Eh, mano nyadak Ok abe timo. koro paro nyakwara mokajwang' Eh? madwa kendo higani Mm. kowinjo wechegi Mhm. to obiro yudo ng'ama kan gi dere go yot e, ok obi yudo nyapap kech nyapap ni sani koro gwenyogi Mm. ageno ni kwara mogo winjo wechego maler mana kamano jawinja na e kinde machalo koda maendi wan kod okinja e gotrebo kaendi kendo okinja ne timo kolo weche mag chik apar mataye kaka ing'eyo nyako maber midwaro kendo manyalo rito keny ma bende osegwenyo ji mang'eny ahinya e keny kaendi kiparo ni yudo to kare yudo moyudi nyinga atobi jakome nyathi kimiro